Grazzi tal-li qed issegwu il-proġett Xjentek, proġett tal-Fondazzjoni Satar, fej flimkien qed nesploraw kunċetti ta' xjenza, teknoloġija u innovazzjoni b'mod applikat. Nfakkarkom li tistgħu wkoll isibu informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Illum se nkunu qed naraw proġett kemm xejn differenti li se jinvolvi ftit ġeografija u natura u xek. Proġett li jissejjaħ ix-xemx u r-riħ. U Kit illum se jispjegana daqsxejn kif isir dan il-mudell. Mela Kit, il-mudell ix-xemx u r-riħ, sewwet nifhem li dan għandu żewġ proġetti f'wieħed? Sewwet tajt iva, dan huwa interessanti ħafna għal xi ħadd bħali jħobb ħafna l-baħar u l-affarijiet tan-natura. Fejn ħa niltaqgħu ma' l-prinċipju ta' kif ix-xemx timxi madwarna, kif id-dinja timxi madwar ix-xemx. U permezz ta' hekk ħankunu prinċipalment qegħdin nagħmlu alloġġ ta' xemx. Ah. Prinċipalment, għax mbagħad hemm il-parti l-oħra li ħanaraw dan waqt ukoll. Sew. Tajjeb, mela nitilqu billi nsibu ovvjament il-mudell bħala flat pack kif konna għadna u fil-mudell tagħna ħajkollna il-partijiet ewlenin li ħanużaw. Mela ħanaddi għal waħda li hija maqtuha wkoll diġà. Tajjeb. Ma mela, l-parti ewlenija, l-parti numru wieħed. Mhm. Sewwa din tinqala minn ġol mudell tal-kartun. Ikollok bżonn taqtaħħa ftit biex toħroġha wkoll, ħabba l-forma tagħha. Sewwa, ma din hija l-parti ewlenija tal-proġett li fiha nnifisha wkoll ħansibu it-tinji biex aħna nirwu il-partijiet li għandna bżonn. Eżattament. Però hawnhekk ħanwaqqaf ftit dak li wieħed ikun jixtieq li jibni malaj Ix-xogħol billi ngħid li jaqbillek ħafna tpinġih qabel. Din titpinġiha qabel, sewwa. Sewwa, għax jekk il-quddiem aħna nkun qegħdin nibnuh u lest, huwa diffiċli iktar biex tpinġi fuq xi ħaġa mibnija. Mela nibdew. U jistgħu jużaw Hawnhekk tista' tuża li trid. Il-kartun huwa miksi diġà wkoll, allura jiflaħ anka żeba. Żeba, markers. Markers u żeba tnejn li huma tajbin. Jiena fil-każ tiegħi ħa nuri żewġ eżempji ta' kif aħna dekorajnieh. Dan il-mudell pereżempju morna għal dak l-istil ta' ram antik kważi anka bis-sadid. Biex tagħmel dan effett trid ukoll tuża żeba, kuluri differenti u tipprova anka bil-metallic. Però anka jekk inti tixtieq mudell li juża ftit kuluri mhm. u tuża l-felt pens huwa biżejjed biex taħdem proġett bħal dan. Sawa mela waqt li għadu ċatt il-prodott fuq il-mejda tagħna, sewwa ħankun qegħdin inżejnuh, ta' tix kassi ta' tiftit il-linji li tajnik diġà, għax int għandek il-linji biex taqra wkoll il-pinnur, mhm. biex taqra wkoll il-ħin lesti għalik. Sewwa, mela bil-mudell ċat qudiemna ħankunu tajnih il-kulur, mhm. sewwa imlejnih bil-kulur, tista' tivvinta kuluri partijiet differenti biex joħorġu żbieħ u tista' tibda mbagħad nixef nixfuħ naqra. U wara li nixef nista' nibda nitfi. Sewwa.
Once li għandna l-mudell li huwa diġà niexef, ħammorru biex nagħtu t-tinjiet f'kull parti fejn għandek dawk id-dexis ħomor, dawk id-daqqiet ħomor fejn nista' nagħmel il-qasmiet hekk ara il-kisriet fil-materjal. Nerġa' wkoll nuri li nista' nejn naqra l-proċess bl-użu ta' riga. Sewwa. biex inti forsi tagħmel dak ix-xar u kollox jiġi sewwa dritt. Mela dan. Biċċi żgħar ukoll qed ninnota u xejn. Għandna biċċi żgħar ukoll li qegħdin. Xi kultant trid tirwi naqra iktar minn design grad. Naqra iktar minn right angle. Ħalli tiġik sewwa u mirwija sewwa. X'in għandek kollox mirwi, kull parti li kien hemm bid-daqqiet mhm. lesta biex tiġi inkullata. Tajjeb, dawn il-biċċiet iż-żar biex jaħlu mal-parti Iva, fil-fatt ħonorija minn din naħħar għax meta taqliba din tittirwija ħafna, mhm. taffi ġaftit, u tkun lest biex taqqat dil-parti ma' din il-parti. Din il-parti ma' din il-parti u din ma' din. U anka għandna waħda qudiem Illi tieħu. Tintawa ftit. Mhm. Tinja qawwija hekk li tiġi mirwija kollha. Hawnhekk ħan użaw ftit kollha mhm. biex inkun nistgħu ninkullawha. Xi kultant biż-żeba ma tantx iżżomm il-kollha. Ġifieri mm. nistgħu anke nużaw barra lil kollha nagħmlu ftit fuq naħħa u ftit fuq naħħa l-oħra ħallu jinxef u naqduha, nistgħu nużaw ukoll xi ftit tejp. Tajjeb. biex fil-verità tkun qed Forsi ma jagħmlux żeba f'dik il-parti żgħira. Jistgħu wkoll jagħmlu wara wkoll għax żeba tħallik. Tajjeb. Tajjeb, jekk tagħmel hekk inti wkoll qatta. waħda. U wkoll tkun tista' tinxef iktar sewwa. Tajjeb. Tajjeb. Mela bil-proġett li huwa miżbuħ mhm. u maqut għandek mhux il-qafas biss imma għandek il-forma kompluta biex tagħmel iż-żewġ proġetti. Tajjeb. Diġà. Minn hawn il-qudiem huma esperimenti xjentifiċi iktar mill-crafts. Mm. minn hawnhekk 'il quddiem, għax ħa nibdew naraw issa x'partijiet nista' nagħmel biex nuża dan il-mudell. Hekk hu, għal proġetti differenti. Ok, mela ħa nibdew issa bil-verżjoni ta' xemx. Meta ħa nagħmlu għall-oċ ta' xemx li jaqra li jaqra propja il-ħin tal-ġurnata. Tajjeb nużaw fl-antik. Ekku, tajjeb inkunu nafu wkoll li x-xemx titla' dejjem mill-vant u ħat inżel mill-punent, ħat itla mill-east u ħat inżel mill-west. Sewwa.
Biex dan il-model jaħdem sewwa, titkun taf fejnu it-tramuntana. Titkun taf il-nord, propjament it-true nord. Dan huwa kollu lok fej wieħed ifittex, jitgħallem u jfittex waħdu. Tajjeb hawnhekk għandi wkoll boxla li tista' tiggwidana li per eżempju f'dan il-każ it-tramuntana qiegħed propja jimmarka hemmhekk qudiemna. Sewwa, mela biex dan jaħdem tajjeb, il-mudell irid iħares propja lejn dik in-naħħa. In-naħħa ta' wara tiegħu mhm. ħatkun qed tħares in-naħa tal- nofsinhar u naħa ta' quddiem ħadd tkun qed tħares lejn it-tramuntana. Ġifieri kif qiegħed innortaw irid ikun qiegħed hawnhekk. Mela din ir-raġun hija għax jekk pereżempju dan l-oġġett huwa x-xemx mhm. u x-xemx ħadd titla' propja mill-vant, mhm. aħna għandna bżonn li x-xemx dejjem tkun wara il-marker ta' xemx. Ħalli x-xemx oh. titfana d-del propja fuq din in-naħħa. Ah. Mela x-xemx ħatkun tiela hekk mhm. u d-del tagħha ħajkun propja jitfa' fuq in-naħa fejn nixtiequ nimmarkaw. Sewwa. Mela dan l-allox tax-xemx, il-pinnur tiegħu jew inkella l-id li ħadd immarka jista' jkun sempliċement lapes. F'dan il-każ lapes bil-ponta fuq barra. Għandaħlu il-lapes minn din it-toqba li għandna preparata hawnhekk mhm. u nistgħu wkoll nużaw din il-biċċa flep biex iserra biex propja
indaħluha fija wkoll. Mela dik Tajjeb. tinżel l-isfel u għawek ħankun qed nuri iktar fid-dettall kif din tidħol minn naħħa u tidħol Biex fl-oħra isserraħ wkoll.
magħha. Tajjeb. Mela din nerġaw lura tramuntana fuq qudiem, il-lapes qiegħed hemmhekk u fil-fatt bħalissa x-xemx mhux qed tidħol hawn ġew. Sewwa, imma bix-xemx li tkun tiela minn filgħodu hawnhekk, em, kieku timmarkalek is-seba ta' filgħodu. Ġifieri fejn jaqaddel.
Fejn jaqa' d-dell, Iva? Fejn jaqa' d-dell? Fil-fatt biex tikkalibra mudell bħal da tal-loġ tax-xemx kif kienu jagħmlu mill-antik. Sewwa li jaqbilek tibda f'nofsinhar. Tajjeb. Tajjeb tkun taf ukoll li matul is-sena xemx biddel ukoll il-trajettorja tagħha. Allura dan ħriġnieh fil-perjodu tar-rebbiegħa fejn l-aqwa trajettorja biex tagħmel proġett bħal da hija Perfetta. Mela allura qiegħed lejn it-tramuntana. Għandna l-labes jimmarkanna id-dawl, mhm. immur f'nofsinhar u l-ewwel marka tiegħi meta xemx sottu tkun perpendikolari mal-alloċ tagħna, tkun immarkat lek hawnhekk il-marka ta' 12. Ħanurikom bil-modelli ieħor li huwa tal-bronz. Fejn jien diġà ħadd naqra qari tax-xemx fil-fatt.
Hemmhekk għandna l-arloġġ ukoll ara. Fil-fatt kieku bħalissa f'nofsinhar id-delet jaqgħadna fuq in-numru 12. Naqra varjetà jekk inti ma tiġikx eżatti mill-ewwel, da jaf tipprova ħallum u forsi għada u tibqa' tikkalibra sakemm sakemm imbagħad tista' tagħmilha finali. Tajjeb, u timmarka kull sija, pereżempju f'nofsinhar, u mbagħad id-delġi fil-ħdax ġi hawnhekk u and so on tiqpa' sejra, tiqpa' sejra kif għadna titlaq titlaq mill-vant u tasal fil-pwent. Ara sa fil-għaxija din ħankunu wasalna sa seba ta' fil-għaxija. U dak huwa l-alloġ tax-xemx l-ewwel parti ta' dan il-prodott. Interessanti immens.
Eh, it-tieni parti ta' dan il-proġett. X'nistgħu nagħmlu? Iva, l-istess bażi li konet nużaw l-ewwel, issa ħana ilbuha għal pinnur tar-riħ. Dan il-pinnur huwa xogħol huwa jgħidlek minn fejn ġej ir-riħ. Sawa, mela bl-istess mod il-pinnur tar-riħ għandu ikun qed jippunta lejn it-tramuntana. Kif kien qabel, kif kien fil-parti l-oħra. Mela huwa qed jipmarka lejn it-tramuntana mhm. u dan huwa lest biex jista' jieħu il-pinnur fuqu. Mela, mal-kartuna mal-flat pack li offrejna, ħansibu din il-parti, sowa li hija l-parti numru 2, sowa, u għanna l-parti numru 3 li hija propjament stikka biex iżżomm il-lapes dritt, u għandek żewġ ejna l-om id-demp tal-pinnur. Mhm. Sowa, żewġ ehm, ġwejnaħ illi huma ħajmexxu il-pinnur birriħ. Mela, l-ewwel parti tinvolvi li inti tiddaħħal din ġodik l-islot temmek. Pero biex inkun avżajtkom ukoll ikun tajjeb illi din is-slot qabel ma nibdew niftħuha xi naqra nagħtuha daqsxejn waħda waħda kbirriga kif ukoll anka l-ġwejna ħewwidna li tgħin xi ftit biex tidħol aħjar. Tajjeb. Mela issa nistgħu narmaw din il-parti forsi nagħti referenza żejra li issa l-mument li kieku tagħti għall-kulur din ukoll għax l-istess bħal-ewwel. Ekku.
tagħmilha fil-fatt bil-kulur lesta kif inhi. Mela aħna daħħalna d-damp jew il-ġwejnaħ ta' wara bidritt għaw ġew. Sakemm tidħol kollha. Mhm. Ta' isfel, nidrittaw ftit ix-xogħol ħalli jkun lest. U issa ħanamlu t-tinja ta' din il-parti. Biex jiġi bħal dan.
u tan-naħa l-oħra fil-fatt kif issa għattajt. Hawnhekk għandna verżjoni lesta u miżbuha wkoll. Jew inkella verżjoni oħra iktar highlighter din eh, iktar għal-Madina. Għal-Madina eżattament, eżattament. Għandna wkoll it-toqob li bihom ħansibu l-bilanċ tal-pinnun, mhm. importanti li jkun bilanċ għal dan. Issa, f'dan il-każ, ħankun qegħdin impoġġu l-istess lapes jew anke jekk skont il-kulur li użajt, tuża kulur tal-lapes.
Imdaħħal vertikali mhux bidrit, mhux bidrit dik.
Imma l-problema li jibda jaqalek iva. xorta. Għal daqstant, għandkom din ukoll, li nistgħu nippreparawha tidħol minn din in-naħħa. Mhm.
Biex tibbilanċja jiżu. U tgħaddi wkoll sal-parti ta' qudiem. U permess ta' dik aħna l-lapes nistgħu npoġġuh. Iżom dritt.
Iżom dritt propja sat-toqba li għandek preparata isfel. Tajjeb, tajjeb.
Okay?
Bil-pinnur lest fidejna għandek tlet toqob biex insibulu l-bilanċ. Jekk tan nofs ovvjament li ktar waħda li tiġi supposti kalibrata jekk tiġi tajba diġà daħa jaħdem u għandek mod ieħor kif tagħmilha bil-lapes bil-maqlub u id-daħħal propja pin fuq toqba minnhom fuq il-gomma ta' xi lapes.
Dik verament iżommu għax daħħa jaffronta naqra l-elementi tal Ovvjament. Li jridu noqogħdu lura attent. Tajjeb imma dan kif inhu diġà jista' skont minn fejn ġej ir-riħ sewwa ħajdawwar U ħajdilna isma irriħ ġej propja minn dik id-direzzjoni.
Jekk għanna il-marki tal-boxla unek, mhm. naf li rriħ ġej mit-tramuntana jew minn southeast. Sawa, mill-beach jew mill-vant.
Skont minn fejn qed jippuntanna ifisser minn fejn ġej irriħ. Dak huwa il-parti tal-pinnur ta' dan il-proġett. Jekk il-bilanċ ma nistgħux insibuh tal-prodott, għandna parti żejra kwadra wkoll u servi propja ta' kontrapis